lindela ndi lina zwino ro lindela uri ṅwaha u fhele fhedzi sa nḓila yo livhuwa vhone thikedzo yavho u thetshelesa phalaphala fm no vha hone kha ino mbekanyamushumo ya roḓigeḓa na dziṅwe mbekanyamushumo dzoṱhe dza fhano kha phalaphala fm riṋe ri khou pembelela december nga tshitaila ngauri na concert ine ra khou vha ḓisela yone namusi ri vha ḓisela muzika wa van rap ri na vhaimbi vhayani vhane vha kona nga maanḓa ri na fizi two fab ra vha na romeo the great white ra dovha hafhu ra vha na pro heat uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vhe vha ṱalele kha facebook ri life na hafhaḽa kha youtube kana vha shumise sabc plus vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanwi misi yoṱhe zwine vhone nṋe nda khou vhombela zwone ndi zwauri kha vhe vhe tshipiḓa tsha no mbekanyamushumo vha vha tshi khou ri vhudza zwauri vha khou ḓiphina vhe ngafhi vha kha tshirathizi tshifhio vha tou zwi ḓivha zwavhuḓi vhuḓi uri ri kha 87 point 9 khono 7 point 8 ndi zwa ndeme uri mthetshelesi wa phalaphala fm na riṋe vho ri ḓigeḓe hayani ri dzule hayani ri sa ya ngei hune ha vha na vhaṅwe vhane vha khou sokou ita zwithu zwine riṋe a ri ḓivhi uri vha vha tshi khou ita mini fhedzi mthetshelesi wa phalaphala fm kha vha ri ndi ṱanganedze zwa zwino fizi to fab ndi kho ḓo thoma u ḓivha uri zaza ni eḓela nalo kana ndi ḽa musi ni khou performa fhedzi ah, ndi ḽo performa ndi ḽo performa fhedzi mbabalelo radebe nda kha ri mbo ḓi humela murahu ri lavhelesa uri ndo tshumo ya zwa muzika no thoma lini eh, ndo thoma muzika nga vho 2011 2012 eh, ndi yone nda thoma u tou imba murahu mara nda ndi tshi to producer ndi tshi shumbo itela dzi artist dzi beat ndi zwine nda ndi tshi ita zwone ndi luimbo lufhio lwe na ri ni tshi lu bvisa na zwi fora zwino ndo vha khathamedza vha nḓivha ndi thusani thusani ndi lone lune lwa vha uri ndo ri ndi tshi to lu rikhoda nda kona u zwi fora hai mathina nne ndi muimbi he dziṅwe dza murahu hai
vhunzhi ha vhaimbi vho sumbedzisa zwo ri nga murahu wa covid zwi khou konḓa nga maanḓesa uri vha ḓiwane vha tshi khou humela gamini vha ḓiwane zwavho zwo dzula zwavhuḓi ndi khou tama u ḓivha uri kha inwi uyu ṅwaha wa gidi mbili fumbili raru ri sa khou tou humelesa ngei murahu zwa zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe kha nḓou tshumelo zwa muzika um zwo konḓa nga maanḓa especially kha vhoriṋe vhene vha vhori ro thoma murahu kale kale um mara nṋe ṋaṅwaha ndo thoma u focusa kha u ita production dzi beat nda dovha nda ita na album na vhaṱondi ṋaṅwaha nda ita na singiḽi ine ya vha uri ndi ḓo i imba ṋamusi vhathu vha ḓo i pfha ndo no imba na romeo the great white. ane a vha hone fhano nḓuni dza khasho thetshelesi wa phalaphala fm vha songo hangwa uri life kha facebook ri dovha hafhu ra vha life hafhalani kha facebook na kha youtube vha vha ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe muhumbulo muhulwanese wa ino mbekanyamushumo a si uri ri ambe ndi uri ri ḓiphine nga muzika khoyu fizi tufeb

holu ndi lwone luimbo lwe nda vha uri ndo thoma ngalo no pfhi thusani lwa ri kha album ya fhano shangoni luimbo lune lwa khou tevhela ndi musi ndi na romeo the great white lu pfhi heyi nḓila lu na video nayo yo bva ṋaṅwaha lune nda khou humbela uri vhathu vha lu thetshelese ndi lwa vhafunani vhathu vho no funana arali na muthu ane a vha uri ni funana nae ivhani ni nae nga tshifhinga tsha zwino ri ḓiphiṋe nga luimbo lwa so.

ndo lu ṅwala ndo humbula mubebi wanga zwa musi ndi tshe muṱuku a si zwithu zwa musi ndo no aluwa nda ndi tshe ṅwana nda to humbula lu tshi ita luimbo na muneiba muneiba okay make eh.

nṋe ndi funa juice
upfhi vhaṅwe vho ṱaliwa ende ndi zwa vhukuma thini yaṱa zwa zwino ndi december eh, khavho vho ṱaliwaho ni nga ri mini khavho eish a ri soko to ya phanḓa nazwo a ri hangwe zwa mulovha ri ye eh, phanḓa murahu a ri hangwe a ri ye phanḓa ri tende kezwo mntu tshiri zwa palapala fm performance yavhuḓi nga maanḓesa u bva kha fizi to fab hei yane ya ne hey maneto dzo vhuyesa nga maanḓesa Nga maanḓa. mara ndi ṅwedzi wa nyenda vhusiku ra zwi ḓivha uri zwithu zwinzhi zwi vha zwi khou itea nga uno ṅwedzi ndi ufhio mulaedza une na nga u sia na muthu muṅwe na muṅwe na khou thetshelesa na vhane vha khou tou ri ṱalela eh zwe nda vha ndi khou imba ngazwo a ri zwi tayani zwinzhi zwinzhi ri songo vhona ri dzi badani nga maanḓa vhukati ha vhusiku a ri konḓelela u dzula hayani uri ṅwaha u ḓa uri dovhe ri vhone zwavhuḓi
na ini ni ḓo zwi ita hezwo kana ngo tou zwi amba ngori ni khou amba radioni ndi ḓo zwi ita nne ho fhiri songo vhonela vhusiku mara ndi zwa ndeme muthu tshiliswa phalaphala fm uri ḓiṱhogomele nga uno ṅwedzi wa nyenda vhusiku ngauri hei dzi a vhuya nga maanḓesa ri khou livhuwa fizi to fep vhone kha vha mbudze hafho kha dzi comments uri vho i vhona hani performance ya fizi vho i takalela ndi a zwi ḓivha ndi ri mbudziso ndi mbili fhedzi ndo i takalela ndo i takalesa nga maanḓa miss piwe ndi khou bva na mabekoti tsha goda fhedzi zwi khou ṱoḓa nṋe na vhone ro thoma ra fhira nga hafha ri thome ro nwa maḓi musi ri tshi vhuya

hezwi ndi vha sumbedza muthu tshilisiwa phala phala fm uri riṋe a ri khou ita zwo tamba fhano a u ngo soko to ṱomiwa zwiṅwe zwithu nga nge hu khou imba vhathu vha si vhone ndi romeo the great white ndi khou to sa ḓivha uri why o nanga heyi akhaphele no khou amba nga zwipotoni u bvula marukhu na mini na mini ndi ngauri ndi december kana December, ndi ngauri ndi eh, eh, kana ndi ngauri ndi zwe ini na vha ni tshi zwi ita khamusi zwino na re i ri no, nthomeni no, no. Ah, wana mudzimu ndi- Ndi- ndi ndi december but at the same time ndi zwithu zwe mukegulu vha tshi dzulela u zwi amba ndi ngomba ndi Uri zwithu zwa songo zwi ita. vhakegulu uri ei ha e ndi dzinyimbo dza tshimbwa na ndi tshi ṱuba fhelekedza ndi tshe muṱuku vha tshi nda- vha kha ḓi ndela ṱuwa na vho haningeli vhe vha hone ndo pfa dzi khou imbiwa dzinyimbo dza hone so zwa dzula ṱhohoni kezo mutshile zwa phalaphala fm ri kha ḓivha kha mbeka mishumo ya ro ḓigeda ri khou vha ḓisela muzika wa van rap ri khou isa phanḓa no vha ḓisela vhaṅwe vha vhaimbi vha khwinesa vhane ra vha navho fhano hayani venḓa vha tshi khou ri ḓisela muzika wa vhuḓi ngo to rali vhone kha vhe tshipiḓa tsheneo mbeka mishumo ngauri nṋe a ri khou ṱoḓa u tea so o ambesa lini riṋe ri khou tou ṱoḓa u ḓiphina nga muzika wa hayani wa tshivenḓa zwine vhone vha nga ita zwone ndi u ya fhala kha facebook kana vha ya kha youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe vha ri vhudza zwa uri vha khou ḓiphina vhe ngafhi namusi ngauri ke december bos romeo the great white kha ri ḓo lavhelesa uri muzika waṋu u ṱuṱuwedziwa nga mini uh, muzika wanga u ṱuṱuwedziwa nga u ṱuṱuwedzwa nga nga nga muzika wa rnb mara wo ṱangana na wa tshivenḓa houḽa wa wa vho mvula vho zoso hanevhaḽa vhathu vha kale ndi tshithu tshine nda zwi nda zwi takalela nga maanḓa ndo aluwa ndi tshi thetshelesa zwezwo I think hahashu ubva kha volume one u swika kha ine yavha zwenezwi zwino dzi hone so zwi ita uri na muzika wanga uye haningei nga maanḓa ndi takalela na muzika wa Afrika une ndi nyaga uri at least na vhavenḓa vha u pfhe nga tshivenḓa. that's why music wanga u tshi ita the way ndo tangaho ende ndo namba nda kanda fhethu nda ndi khou ḓo kanda hone uri ndi ngani ndo nanga tshivenḓa ngauri muṅwe muthu a tshi nga ḓi ri na ipfhi ḽa vhuḓi nga maanḓesa na musi ni tshi imba khe zwiri zwa vhudavhidzani u pfha vhathu vhanzhi vha tshi ri e hoyu muthu ngo o muthu na ipfhi ḽa vhuḓi nga maanḓesa uri na tou nanga uri nṋe na musi ndi na ipfhi ḽa vhuḓi nga urali ndi khou ṱoḓa u imba nga luambo lwa tshivenḓa ndi khou ṱoḓa u isa phanḓa na u mvumvusa vhathu nga luambo lwa ḓamuni ndi ngani no nanga i think zwi itiwa na ngori ri khou nyaga uri na riṋe vhavenḓa ri swike somewhere na sedza zwino venḓa venḓa ḽo aluwa badi muzikani ri na vhathu vhane ndi mashaka nḓila a serious mara zwi itiswa ngori na ḓi hudza nga na bva hone na wana panga nyambo ifhio na ifhio tenda tshivenḓa tshi nga ngomu ni ḓo zwipfa zwori ha ah, hafhano ndi limpopo zwa serious vha nga tsheka na zwino muzika wa limpopo kana muzika wa south africa u haningei nṱha hangei kha ri pfhe hoyu muzika wa fhano kha ḽa afurika tshipembe muzika wa venḓa une wa vha hangei nṱha u bva kha romeo the great white
hello hoyunoni ndo tou itela vhafumakadzi thi ri vhafunani nga maanḓa if you have a woman amba naye ngei nḓila yeah.

ndi khou zama uri venḓa ḽi sedziwe nga yeneyo nḓila ya and then and then and then ni khou zwi kona nga maanḓesa kha musi kha ri mbo ḓi lavhelesa mulaedza une na vha nawo ri khou lavhelesa zwino uri kha ṅwedzi wa nyenda vhusiku dzi khou vhuya nga maanḓa no fhisa u khou fhisa nga maanḓesa afho nnḓa um tsho thoma kha u ḓifhe um mara kha u ḓifhe hayani fizi ya thingiwe zwi amba samuwe a ri kha u ḓifhe hayani ngori dzi badani ri khou vhona zwithu zwine a ri ngo tea u zwi vhona ri kho nyaga ndi mona na matshelo next year ri kho tea u vha ri na vheiwe ngori sa dzi fene dzashu abe na ṱuwa eh, a ri tsha ḓo pfa ro kwamea a ri tsha ḓivha bembela vho nnyi nga zwi vhona so kha ri ṱangane next year vhathu kha ri vhe safe tshiṅwe na tshiṅwe tshine na tshi ita ḓi ita no vhulungea ndi songo driver no kangwa ndi khou tou humbela vhathu eh, dzi badani ya ngo luga zwino ya ndi nga tou rala ndo vhuya nda vhona iṅwe clip yaṋu kha facebook ni tshi khou imba muzika wa gospel

dzi ḓovha dzo dzo dzo ḓala dzo ḓala kerekeni ndi fhethu hune nda bva hone ndo aluwa hanengei so ndi nga si vuwe no laṱa no laṱa sialala na ḽiṅwe ḓuvha na na zwi itisa hani ozwo romeo ndi khou livhuwa nga maanḓesa no swika ni ḓo vha na madekwana a vhuḓithiri u khou livhuwa nṋe badi
khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm mathina zwo tshimbila ngo to ralo ri na romeo the great white ndi khou tenda pfhumbelo uri hapone vha vhone vha khou ḓiphina nga maanḓesa zwino musi ro tshina nga u rali musi ro ita dzi singalongo musi ro ḓifheliwa ri a fanela u ita ri tshi ima ra nwa maḓi ri khou vhuya zwone zwino u si kale musi ri tshi vhuya ri vhuya na prohit ro ḓigeda ro ḓigeda na miss p kha phalaphala fm ro ḓigeda ro ḓigeda na miss p kha phalaphala fm zwino ngo riṋe ri a vha funa ri khou vha ḓisela van rap concert vho dzula hanefho hayani i tovha festival ri khou ḓiphina ri tshi khou itela uri vha songo ya ngei kule kule kha vha dzula hayani vha ḓiphine nga muzika fhano kha phalaphala fm ya goporasi ya kha show ya la afrika tshipembe mbekamishumo ndi ro ḓigeḓa vha na msp ri kha ḓivha roṱhe swika tshitoro awara ya vhuṱahe zwino ṋamusi ri khou tou dzhaiva ri khou ḓiphina nga maanḓesa vha ite vha tshi dzhena tshitavhula vha tshi phumula mabiko vha vhee na maḓi hanefho tsini havho ngauri dzi khou yo vhuyesa um ri ri khou tou gonyisa a ri khou tsitsa ri khou gonyisa ngauri zwa zwino mutshilisi wa phalaphala fm ro no vha naye prohid zwenezwi a hone hafha musi a tshi khou performa vhone hafha kha vhala kha facebook vha ṱoḓe phalaphala fm ri na no misi yoṱhe kana vhe kha youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri na no misi yoṱhe vha ri vhudza uri performance dza ḓuvha ḽa na musi vha khou dzi vhona hani prohid ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanyamishumo ya ro ḓigeḓa Ah, ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa miss p ini ni vhaṅwe wa vhathu vhane vha vhori vho hulela kha hoyu muzika wa van rap Ndi ndi zwone. khou tama u ḓivha uri ndi dzifhio dziṅwe khaedu dzine khamusi no ṱangana nadzo na dzine na kha ḓi ṱangana nadzo na ṋamusi Ah, ndi u vha na dzina ḽi no fhira tshikwama dzina ḽo hulaho tshikwama tshi si na tshithu Eish.
mara ni vhona ungari khaedu yo to raloho ri nga i kunda hani ngauri ndi khou ri ndi tshi lavhelesa nda vhona vhunzhi ha vhaimbi vha tshi kha ḓi lila nga heneyo khaedu Uh, ndi u sa tenda u focusa kha muzika fhedzi tshikolo mishumo na zwiṅwe zwinzhi zwa vhuṱhogwa u nga thoma na business since ri tshi khou ita music ende u tshi ita tshelede honovho vhusheleni vhuṱukuṱuku vhune a dzhena nga tshetsho tshifhinga muthu kha fhaṱe a vhulunge a thome zwiṅwe zwithu zwine matshelo muzika u si tsha vha khaye kana vhathu vha si tsha vha khaye a ḓo kona u vha a khou ḽa zwone Ri nga alusa muzika wa venrap nga nḓila ḓe? Nga u farana ra vha tshithu tshithihi ee.
Zwine na khou ri ni tshi lavhelesa ṋamusi na nga ri no farana vheiwe kana ngo ita ni tshi litshana nyana? Ho ḓala uri nṋe ndi ṱoḓa u vhona nṋe ndi nṱha muṅwe a fhasi so a thi kholwi uri hu ngavha na na na na na u aluwa arali ri tshi kha ḓivha ro ro fhambana, ngori hupfhi a songo kavhaho mutanda muthihi a tshifhufa a liyana thi.
Kha ri ḓo lavhelesa uri muzika waṋu musi ni tshi u ṅwala u vha u khou ṱuṱuwedziwa nga mini? Nga vhutshilo.
Zwi amba zwori vhunzhi ha zwithu zwine ra kho ḓo zwi pfha hafha kha muzika une na kho ḓo u performer ndi vhutshilo ha Prohit. Ah, not only vhutshilo hanga nṋe am a Ah, muthu muṅwe na prophet pro hit prophet mara ni mporofita zwa kuma ah, ya kha, in general kha vhutshilo ndi Hey, ndi ḓo amba ri nga zwithu zwi sa dzama.
thu ḓaho so Oh.
zwino ndi na luimbo lune lu kha trend mujolo ndi scam and vha sedza shango ḽoṱhe ḽi khou lila nga mujolo zwino Ah, ndi kuri khamusi ni mporofita nda ndi tshi vho ṱoḓa uri namba ni mbudza uri na izwi zwanga mulandu zwi khou thenga thenga ndi tshi so palapala fm vha songo angwa ndi december ri khou ḓiphina

tsherodigeda zwone luimbo lune nda ḓo ri tambela lwone lupfhi mudzhelo ndi scam ye kho livhuwesa nga maanḓesa u ṱaleliwa vhathu vho ḓi dzulela henefho mahayani let's go tshie

ri khou livhiwa nga maanḓa ndi a ḓa zwo uri zwi ntakadza hani musi ndi tshi pfa nyimbo dze nda dzi pfa kale kale nda vha ndi khou dzi pfa ṋamusi zwi vha zwi khou tou nkhumbudza uri ya eyi vhubvo ndi kule mara vhuiwa ro no vha tsini nga maanḓesa eh, ndi zwifhio zwine kha musi um eh, ra nga lavhelela zwone kha ini kha ṅwaha gidi mbili fumbili ina ndi na singili ntswa yo bvaho i no pfhi thaidzo ndi vhuvai okay ndi na mukalaha munna vhaṋe vho ambi awa na uh, vule c4 ndi singili ine i khou ita dzi waves bad mm-hmm. definitely mulezi une nda nga u sia ri khou lavhelesa uri zwa zwino ri kha ṅwedzi wa nyenda vhusiku ro solwa nga vhege nthihi fhedzi ri mbo ḓi dzhena kha ṅwaha muswa ndi ufhio ndi wa uri uh, no zwi vhona zwo ri no pulana u bva january mara ni ngo bveledza ende ndi december next time ni songo pulana nga mulomo kha u pulaniwe nga nyito ndo i vhuesa ndi khou livha nga maanḓesa proid ni ḓo vha na madekwana avhuḓi ah, kezwo mthitsheledzo wa phalaphala fm matitambeke mishimeshe na musi ro ḓigeḓa yo tshimbila ngo to rali ro vha ḓisela van rap festival kha vha ri vhudzi afho fhasi uri eh, ndi ifhio performance ye vha i funesa nga maanḓesa nahone kani ri zwi ite mm, kha ri sokou tou ri ṅwedzi muṅwe na muṅwe zwo to raliho ngori vhambi vha tshi vho ḓala nga maanḓesa ende na vhone muthetshelesi ara vhambi arali vha siho hafha na musi vha songo pfha ungari he na ri ngo nangiwa na vhone ri ḓo vha vhidza muṅwe na muṅwe na tshifhinga tshawe ndi khou livhiwa nga maanḓesa vhone vhona nga u thetshelesa tshiṱitshi tsha phalaphala fm a zwi ngo guma hafha fhedzi na vhege ḓaho ri khou tou fhura vhuya nga ḽavhuraru awara ya vhumalo u swika awara ya vhuṱahe ri tshi khou vha ḓisela muzika hoyunoni uyo yo ngo fhambana vhoṱhe ndi vhaimbi vha yani uri riṋe ri kone u ḓihudza nga muzika washu wa hayani mutshelesi wa phalaphala fm vha songo hangwa kha vha dzule vho to ri vha nga to setha na alamu uri lavhuraru ḽi ḓa lini ḽi swika lini ri vha kanzwe ri vha mvumvuse nga muzika wavhuḓi nga u to rali zwihulwanesa ri tshi khou livhuwa vhone u thetshelesa hafhu tshiṱitshi tsha phalaphala fm mutshelesi wa phalaphala fm mbekanyamushumo yashu yo swika magumuni ngo rali ri khou livhuwesa nga maanḓa u bva kha miss p na mubveledzi mr lava lava kha vhe madekwana avhuḓi ah
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm